Da ni'n ffarmio ar ffarm pan du a da ni wedi plannu gwynllan a perllan ac mae gennym ni gaffi a siop uh, ar, ar y seit felly. Nathon ni ddechra plannu yn 2007, yy nathon ni blannu yy 6,600 o goed gwin a 2,000 o goed fala seidr traddodiadol a 800 o goed fala cynhenid Cymreig. Breuddwyd fi es stalwm a deud y gwir o'dd bod yn berchen winllan rwla yn y byd a teithio i Seland Newydd gan feddwl sy- yym mynd i fyw i fanna a sefydlu gwinllan ond dod yn ôl nathon ni i Ddyffryn Nantlla ag yn penderfynu Ym ardal mor hyfryd, da ni ar ffarm fama sydd yn gwynebu'r haul trwy dydd, um, a mae yna lethr yma hefyd sydd yn ticio'r bocsys iawn ar gyfer uh, plannu gwynllan, ac uh, pobl yn meddwl bod fi'n hurt bost yn plannu gwynllan yma, Um, ond dim syniad mor ddrwg o hynna erbyn hyn. Da ni wedi gallu cael greps yn tyfu yma, da ni wedi gallu cael gwyn, da ni wedi ennill gwobrwya efo'n gwyn ni hefyd. Be sy'n arbennig am, am, am hynna ydy Bod o le i dwristiaid ymweld â Dyffryn Nantlle, yym dyffryn sydd efo chwareli yn llawn bri a anterth ers ers talwm, ond doedd 'na ddim llawer o'm byd i i ddenu twristiaid yma, ond erbyn hyn, be' 'dan ni gobeithio wedi neud, wedi llwyddo, ydi dod â twristiaid o ochra' Beirgela, t'o' ochra' Abersoch, Sir Fôn yma i i weld pa mor yym ddyffryn arbennig ydi Dyffryn Nantlle. Mae cael cynnyrch Cymreig yn holl bwysig. Mae cael cynnyrch Cymreig safonol yn bwysicach byth. Ac ar ôl chi gael y cynnyrch safonol yna, mae'n holl, holl bwysig bod chi'n cael brand da. Ac yn Pan Du, da ni'n gobeithio bod ni wedi dechrau cael brand safonol i gyd fynd efo'r cynnyrch felly. Ac pan mae pobl yn gweld y boteli ni'n siopa, neu yn y caffi fama. Dan ni'n gobeithio bod yn brand ni'n sefyll allan i gymharu a boteli gwin, boteli seidar eraill dan ni'n gorfod cystadlu efo. Heb cronfa galluogi, dwi'm yn meddwl fysa ni yn sefyll yn fama efo'r caffi a'r siop gyda ni a fysa ni ddim wedi gallu rhoi y gwasanaeth yna i ymwelwyr yn Nyffryn Anlla. Ella be fysa ni yn dal efo fysa jyst gwinllan a pherllan a jyst gor'o' teithio o gwmpas a yym marchnata ffermydd i i werthu'n cynnyrch. Mae croeso i i rywun ddod draw i Ban-du i ymweld, ma' pobol yn gwirioni 'ma, ma' nw'n me'wl bo' nw mewn gwlad arall yn mynd rownd y gwinllan ac yym ca'l blasu ein bwyd a cynnyrch yn y siop felly. Ers agor mis Mehefin 'leni mae 'di bod yn boblogaidd iawn efo Merched y Wawr er enghraifft, efo ysgolion ac efo twristiaid dros y byd i gyd. Da ni 'di cael pobl o Tasmania, Canada, America yym a a pobl 'di gwirioni bod ni'n neud y y ffasiwn broject yma mewn ardal mor hyfryd â hyn felly. Gath Cwrw Llŷn ei sefydlu yn ôl ym Mai llynedd 2011. Da ni 'di bod yn meddwl am gynnyrch lleol a balchder bro, y math yna o beth, ers tro, ond o Ddyffryn Conwy ddoth y syniad, ffrindiau i mi yn yn ardal Llanrwst, yym, na ddeg ohonyn nhw 'di creu bragdy, bragdy nant yn fanno, ac yn cael hwyl arni, a nhw nath berswadio ni i brynu i hen offer nhw, oedden nhw 'di symud gam yn fwy, a nathon nhw yym ddeud, pam nei di'm cael criw o ffrindiau at ei gilydd, gewch chi lot o sbort, ond hefyd fydd o'n rwbath da i'r ardal. Mae'n anodd credu hyn ella, ond dŵr ydy rhan fwya'r stwff sydd mewn cwrw, ac yn naturiol felly mae dŵr Eryri, dŵr Cwm Strallyn sydd gennym ni yma yn Llŷn, yn rhoi blas arbennig a chymeriad arbennig i'r cwrw. Ond yr hyn sydd yn gwneud cwrw Casgan yn arbennig ym mhob ardal, deud y gwir, ydy ei fod yn cael ei wneud mewn dull traddodiadol, heb y cemegau, heb y prosesau sydd ei gael mewn practau mawr cwmni annibynnol 'da ni yn defnyddio rysetia traddodiadol ac yn cadw dim ond i haidd a gwenith dŵr a hopys, cadw'r cynhyrchion yn naturiol ac yn lân fel yna. Ar hyn o bryd mae gennym ni ddau fath o gwrw, cwrw chwerw traddodiadol Brenin Enlli a chwrw melyn Yym, fwy cyfandirol i flas y Seithennyn. Ond 'da ni ar hyn o bryd yn arbrofi efo cwrw coch, cwrw coch Cymreig, yy, ac dwi'n gobeithio fydd hwnnw'n cael ei ryddhau ar y farchnad cyn bo hir. Be' sydd dda yn cwrw Llŷn ydi bod, yy, ma' 'na ddeuddeg o unigolion yn dod o wahanol gefndira a gwahanol fusnesa hefyd, ac felly 'da ni'n medru torri llawer iawn o gorneli achos bod y profiad yna. Ma' 'na rei efo profiad mewn cynyrchu, Yym a profiad mewn ffatri, na rei eryll efo profiad yy yym cyfrifiaduron a gneud gwaith cyf- yy cyfrifydd. Yym ma' gin inna brofiad ochor marchnata a a chynllunio ag wedyn ma' ma'r cyfan yna yn golygu bo' ni di medru symud yn yn Blaena' yn gyflym. Y gair lleol sydd bwysica o ran marchnata cynnyrch lleol ac felly yym 'dan ni 'di dewis enwau i'r cwrw sydd yn creu stori o'u cwmpas nhw. Ma' ma' nhw'n perthyn i Ben Llŷn, Brenin Enlli, Seithenyn wedyn a Chantre'r Gwaelod ym Mae Ceredigion. Yy, ac mae pobl leol yn ymateb i'r math yna o beth, bod, bod nhw'n gweld labeli ar boteli, yr enwau ar, ar, y, ar, y, ar y pympiau yn y tafarnau 'lly. Ond, ond hyn sy'n ddifyr iawn hefyd ydy bod y, y ymwelwyr yn ymateb i'r dewis yna. Maen nhw'n hoffi cynnyrch lleol, ond hefyd, da ni'n gweld, maen nhw'n cymryd at yr iaith, maen nhw'n cymryd at y diwylliant yn chwedlau ni hefyd, maen nhw'n isio yy bod yn rhan o hynny a ma' n'w isio ca'l y profiad yna ar eu ar eu gwylia. A un o'r petha 'dan ni 'di drio neud ydi annog gwestai yy tai bwyta lleol yy cynhyrchwyr lleol i ddefnyddio'n cwrw ni hefo'u cynnyrch nhw ac ma' hynny'n dechra dwyn ffrwyth ma' 'na yym ma' 'na rei yn gneud yym yy cig eidion mewn mewn brenin Enlli, oedd 'na bwdin Dolig yn cael ei wneud llynedd gan ddefnyddio yn cwrw ni. A dwi'n meddwl bod 'na botensial mawr i i wneud gyfuno efo busnesau eraill a chynnyrch lleol eraill. Y y nod t- tymor hir ydy bod gennon ni fragdy newydd, adeiladu bragdy pwrpasol yym fydd hefyd efo chanolfan ddehongli. Yy ma' hanes bragu yn Llŷn mynd nôl bedair mil o flynyddoedd i'r oes efydd ac mi hoffen ni hefyd ga'l ryw fath o gan- ganolfan ymwelwyr i bobl ddod yna, cynnal gwyliau yna a mwynhau a phrofi y cynnyrch fel petai.